Uru ara mai, uru ara mai e te kāui i ngā pōkai a Nukuārangi ki te ngore whakamarumaru o pupuke te wānanga he hai. Koia, koia, kei te rangi hikitia, koia, koia, kei te rangi hapainga. Koia, koia, kei te wāhātai te tupuna o te tangata, te tupuna o te tangata. I tēnei rangi tonu au ka māwhiti atu rā ko ōku whakaaro ki te hunga kua moe ake nei ki te pōwhai ariki. E tangi ake ana rā ki a koutou kua wehe mai nei i tēnei ao, haere ngā mate, haere ngā mate, haere ngā mate. Haere ngā mate i runga i te whakaaro ki ngā kaupapa huhua o te wā. Ngā waipuketanga e tau nei ki te whenua, i runga tonu i ngā whakaaro hoki ki te Tiriti o Waitangi me ōna āhuatanga katoa. Karanga mai koutou, karanga mai koutou, karanga mai koutou. Kua rere rā koutou i tēnei ao, aere. E moe rā ki te pōhoi ariki. E moe rā koutou i roto tonu i te āio mārire nui, kei konei te tangi nei, kei konei te mahara ake nei. Ka kī ake me uri me te aro ngā whakaaro, ngā kōrero ki a tātou ki te Kāuiora, oti anō ki te Ungaore e tū nei ka ranga mai tātou. Ka ranga mai tātou i roto i ngā piki me ngā eke o tēnei ao. Otiia anō rā e te iwi nau mai ki te korimako o Taranaki, nau mai ki pupu ki te wānanga e tū nei. Nau mai kia tau tonu ngā manaakitanga ki a koutou. Nau mai kia tau tonu ngā manaakitanga ki a koutou i roto i tēnei wā. Otiia anō i a tātou te ao Māori e āta pakanga nei, e mahi nei, e kotahi nei, kia ara ake rā ko tātou tonu. me tō tātou tino rangatiratanga me tō tātou mana motuhake. Nō reira e kui mā e koro mā kei ngā mātua, oti anō kei aku rau rangatira tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Tēnei te mihi ake ki a tātou o te āhuatanga ki te wānanga. Ēnei taonga kōrero hei manaaki ake i a tātou. Nō reira kia piri mai ki te kori mako o Taranaki, iwa tekau mā wā tāwaru te iarere, kia piri mai oti anō ki tō tātou wānanga, kia pupu ake te wānanga e tū ake nei. He nui ngā wā anga ōu kua whakaurua e au ki tēnei ōtaka. Ko te kīwa'a tētehi. Ko te pūrākau anō tētehi. Me ētehi kōrero nā ētehi o ngā tāngata mōhio nō roto i a Taranaki tonu, ana ka tū hei whakarongotanga ake mā koutou, mā tātou. Nō reira e te iti, e te raʻi, e te ngaʻu, e tangata, ka nui te aroha, nau mai kia piri, nau mai kia tata, nau mai ki Pupuke Te Wānanga, i tēnei wā. Nō reira nā runga i tērā e te iwi ē, e wai ake nei. E wai ake nei ko ētehi o ngā kīwa ā, o Taranaki, ā, tangata, ā, hei ako, hei whakarongotanga ake, hei whakamaaratanga rānei mō ētehi. Nā runga i tērā e te iwi ē, ā, kia uita tonu tō māu, Ana ki te akaaka o te rangi, te akaaka o te whenua, te akaaka ki tō tātou wānanga, kia pupuke te wānanga e tū nei, mauri tū ki runga, koia tēnei iwa tekau mā whā tāwari te iarere, te kori mako ē, ā, taro ake nei kua tau mai ko te wā anga ki a tātou, ki ngā kīwaa,

Ā, nō reira oki mai rā, oki mai rā e te rau ī-ī, e te rau ā-ā, otirī anō, ā, e te rau tangata, nui mai, nui mai. Nā, ko tēnei wā anga, ā, ko te kīwaā. Ā, e rua ngā kīwaā aku kōwiria mai e au nō roto i a Taranaki, e ā ai e oki ana, o e uru atu anō ki ēnei kīwaā ki roto i te takiwā o Wanganui tangata nō oki.

E āngai ana tēnei kīwa'a ki te ūnga tamariki. Tamariki rawa nei? Nē, tamariki raweke, tamariki aututu āua nanakia nei te tamariki. Nē? Ko te kīoreore, arā, ko te kīore tonu. Arā, tērā karare e te kīore. E āngai ake ana ki tēnei kōrero ki a rātou, ki te ūnga tamariki ka mai i a rātou mai raweke. Nē? E tutu. E tutū kē te iwakaua. Ā, nō reira ko te kīoreore e āngai ake ana tērā ki te tamariki. Nē, kei te moe hoki tātou ki tēnei karara e ki te kiore ka haere here ai ia e tini ana te aere e una te aere, ā, e rā mai ia te kiore. Nō reira kua whakaritea te tamaiti. ā, ki tēnei anga ki te kiore. Nō reira, koia i puta ai te kōrero, ā, tiro atu ki ngā mahi rawekeweke o ngā mahi tini anga a te kioreore rā, e āngai ake ana ki te tamaiti. Ki te tamaiti. Hoki anō, e kei roto hoki i te wairua koa. te wairua, te, te wairua tīkoakoa, ā, te, te whakamahinga i tēnei, i te nuinga o te wā. Engari kei te mōhio rā tātou tēnei mea te kī waha, i ētehi wā, ā, ko ngā tāngata ka ua, ka ua, kei te āhua o tō rātou tangi, te, o tō rātou āhua. I te wā nei ko ngā mātua e ōā ana, ā, ka rongo tonu i te tangi o te ōā i roto i te reo. Ka rongo rānei i te tangi o te koa, ka rongo rānei i te tino ōā, nē, kei te āhua hoki o te, o te oropaki. Nāwai anō, tērā, tērā kīwā e tātou mā. Ko te kīwā tuarua i toa māku ki tātou, koia tērā ko te, ko te kōrero e kīa nei, ā, nāwai pai, nāwai pai. Nā, ka puta tēnei kōrero, ā, i te wā kua puta tētehi take, e raruraru pea nge e take nui, nē? Hei tōna otinga, kua ea, kua pai, nē? Ana, koirā te wā ka puta tēnei kīwai, ā, nāwai pai, otinga mahi. Ō, nā roto i ngā tautoetoe nui, nā wai pai, kua tau tātou ki tēnei wā i, tēnei wā i Rangimārie. Āua pērā ana te, te wairua e tātou mā o tērā wā. Nō reira ko te nā wai pai tērā. Wēnō, koirā ngā kiwa o mō tēnei wā, kia mau tonu mai ki tō tātou nei wānanga, ā, e tuku atu nei i āna kōrero ki a tātou. Ko te wā anga e wai ake nei, i te korimako o Taranaki nei, i 14 tāwaru te iarere,

ki a Rauru Broughton, e wakapupuke ana i ngā wai o te wānanga, mā te korimako o Taranaki. Pūpuke te wānanga. Ooti anō rā, kua hoki nō mai rā koutou, tēnā koutou kaiakunui. Ooti nō rā, ko tēnei wāanga ko tāku toa kōrero e pā ana ki tētehi taonga nō roto i te ao o kui mā koro mai te pō, Na he nui ngā taonga i roto i ngā tau kua taha ake nei ku kōrerotia e au, ku hoatu e au ētehi tūranga whakaaro, ētehi whakaakoranga ki koutou. Ko tēnei wāhanga, ko te taonga i kōrero māku ki konei e hoki ake ana au ki te waka. ana ki ngā, ki te waka taua o, ki te waka o Urua rānei, engari ki ngā, ki ngā puʻi kaiaweawe, ki ngā raukura, ka kitea i ēteʻi waka e raukura kei mua, ā, kei te tauiʻu o te waka, ēteʻi kei te, kei te rauawa o te waka, ēteʻi wā ana kei, kei, ā, kei te taurapa, nē. Nā, he nui ngā kōrero e rerekē tō ia iwi kōrero, engari ko ngā kōrero e mōhio nei au mō ngā raukuranga, mō ngā puʻi kaiaweawe, kei te taurapa o ngā waka nei, waka ōurua rānei, waka taua rānei, ko ēnā Ko tana taa kikokiko e aui atu i te kaiautu o te waka, ne? E aui atu ana i te ariki o te waka ki marama kei te pupu i te au ki ea, e marama ai a ia ki wea ia a rere ai, arataki ai, ne? I te waka. Pera tai i nga nga pui kaiaweawe o te o te taurapa ka pilaunga ano ano a te ahua. Otii noa ko te taa a Wairua ko aua pu a Puikaiaweawe Raukura o Te Tauihu e tou ana i te ora, i te ora o te tangata, te wanaketanga mai, te whanautanga mai o te ao, otii ano o te tangata ki te ao, aa, Ko ngā mea o te tau rapa e tou aroa ki te unga kua mate atu. E aui hoki i te unga kua wehe atu i tēnei ao, hei, hei ara i a rātou ki te rangi e tū nei. Nō reira koe rā ētehi paku kōrero. Kāre e kore kei tēnā iwi, kei tēnā iwi ētehi kōrero mō ngā puhi kaiaweawe. E ara i te mea hei waka rā kei noi oi te waka. nē, e take kikokiko tō rātou, ā, e take wairua anō tō rātou. Otiia anō ko te mutunga ai o ngā hei a ui atu hei ara i, hei manaaki tau, ā, i te iwi kei runga i ngā waka nei. Nō reira e te iwi ē, koirā tā tātou taonga ko ngā puʻu i kaiaweawe o runga i ō tātou waka. Anō i runga tonu i aku kōrero, kei tēnā iwi, kei tēnā hapū anō ē ā rātou ake kōrero mō ngā puʻu i kaiaweawe rā. Aweno rā, nā runga i ngā kōrero e tātou, ngā uri a Te Puʻikaiaweawe, ā, kia ita, kia mau tonu mai rā ki ngā kōrero o te wai ake nei. Ā, e toru ngā wāanga e wai ake nei, ā, ko kōrero tupuna, e toru ngā kōrero i kōrero māku ana kia tātou mai i tō tātou wānanga, i a Pupuke te Wānanga,

Te mana. Ki te pātai i a Aea tēnei mea te mana, i a ia, e ia ia nōku te kite atu i te mana, ā-kikokiko nei, koia tērā ko te aʻi. Koira e ēti au ngā kōrero, engari ka tāia tērā mō ngā wāhanga katoa, mō ngā āhuatanga katoa o te ao, ko te wai anō he mana anō tōna, te wai i te aʻi, nē. Engari ko te aʻi, koia tērā, te aʻi kā, e toʻu tērā e mumura ana te no'o o te tangata ki taua wā i wenua. Ko te a i oki tērā ta'a e rua ona ta'a. Ko tēte'i ta'a e manaaki te tangata ana i tunu i ana kai, nē, e wakama ana i te tangata, ana, a tae noa atu rā, a ka tae oki te turaki i te tangata ki, nē, ara, Ka rere te aʻi, ana ka ka kainga nga ware, ka kainga te ngaere e te aʻi. Nō reira ana, he nui te manu o te aʻi. A, oti no ra, tenei mea te aʻi, ana, kei te tika, ko te ara mai te kui ara i a Mauika. Tera ia te wa, ko te, ko te tamaiti nei, ko Maui Potiki a Taraanga, Taranga ranei. A, e, e ria ia nona ki te kimi i te te i a uatanga, E ma ana ai te tangata. Ka haere ai ia ki nga rangi, ka haere ai ia i te whenua, ka atai ai ia ka ruku ki raro, ki raro e nga rano. No tana taenga atu ki reira ka tutaki atu ai ia ki tetei wai ne kapo, he pura. Ko te kuia nei, a ko ia te roko ma uika. A sa i ka patai atu te patai e te kuia nei e te koe koe. Ka whakautua te kōrero e Māui nāu anō. Heoi, waka hoki anō te kōrero e kui nāu anō. Nā, ka anō, ka anō te kuia ka māra ka whakaaro. Ā, ka whakarongo rā, ka whakaarotia te ōunutanga o te whakautu. Ka mōhio tonu, ā, te āhua nei e uri mokopuna a Māui nāna. Anā, ka tae rāua ka kōaui, ā, ka mōhio tonu atu. Ka mōhio tonu āna, e mokopuna nei tēnei nāku, nā, nā Wāuhia. Nō konā, ka noho rāua, ka wānanga, ka kōrero, e ia kē e te roa. Ka tae i a Māui, ka mea, he take tāku ki ana mai i au ki a koe. Kei te kimi ake ai i au i tētehi ara, e mahana ai te ao, e tūrama mai ai te ao, atu i te marama, atu i ngā wetu, atu i a Tamanui te Rā. Anaka nō rā te kuia ka mārama, ka kī atu te kuia, ana kei a au. Kei a au te taonga e kimi nā koe. Ana ka whakautua, pērā te whakautua te kuia, ana ka kī, ana kei aku matikuku. Ka tae ki te kuia ka tiroretia ana e Te Oanamatikiuka o Atura ki a Māui, ka mea atu kei roto i ēnei mate kuku te taonga e kimi nei koe. He taonga kimi nāu i te maraka he taonga kimi nāu i te wakarua. He taonga i kimi nāu no ngā tau no te tae patua o te rangi e, kimi, e taonga kimi nāu i te tākere o te māna. Ka tae koe ka tae mai ki a au. Kai a au te taonga, e rapu nā koe, ka tae rau atu. Oti nō koe ka hoki atu ki runga. E māu, me ngā koro a te kuia. Me tau atu rā koe ki tō, ki tō atua ki a tāne. Ana kai a ia hoki te mura. Ka kī ana te kaha, e, e mura ai, e mura ai ngā mati kukunui. Nē, kai a ia te kaha. Ā, ka tae ia, ka mihi, ka oa atu a Māui ki tana kuia ki a ia, ki a Māui ka tae i Kapiti. Hei ka piki ake ki te rangi, ā, ka piki ake rānō ki te whenua. I tēnei ao e noho nei tātou, ka kōrero ai ki te Atua nei ki a Tāne, ka mārama tonu a Tāne āna. Anei ngā rākau. Anei ngā rākau. Ki te tuhi atu, ki te hono atu koe, ki te whakapiri atu koe i ngā mati kukuraka ki ngā rākau nei, kātahi ka puta mai ko te mura, te whānautanga mai tērā o te ahi. E ara mai ai i te ao Atua. Nō reira, tērā kōrero tērā.

Ka tae au ka ka whakateke mai te paepae ki a me te ki ho ai ka re manuhiri mai koa te mea te mea te wa i tu atu au ka mea atu au ka i a re ke mai au i runga i te tikanga o te pae arai na ko te ra tikanga e ara mai ana te te i uri o te ra ta Ā tā au kāinga, i te rohe rānei, hei ara i, hei pae ara i, hei manaaki i te manu i, nē. Nā, he tikanga pai tērā i te mea koe rau ki te tikanga ka whakamahia, ā, hei manaaki i te manu i. Nō reira, koirā ngā kaupapa e rua, ā, Ā, e kōrerotatanga māku, kōrerotia ake nei e au i kā koutou, kia mau tonu mai, kia ita, ita tonu mai e te iwi, i kore ma kōtanga ki iwa tekau mā wā tāwari ki te iarere, e wai ake nei, ā, e tātou mā, he kōrero, nā Ruakere Hond, rāua ko Te Poi i Campbell, rāua tā ino roto i a, a Taranaki, he tāngata mōio ēnei ki ngā kōrero a ngā tupuna, kei te kōrero mō tētē i waiata ko aere mai e ngā iwi. Ā muri o ā rāua kōrero e roa tonu ā rāua kore ā tāua tonu atu, ā, ka hoki mai au ki te wetewete. Nō reira e te iwi e, ā, puritia tō mana kia whiita, whiita mau tonu tēnā koutou. Ka kē mai ana te tai timu. Ka kē mai ana te tai pari. E te taipa ake. E te taiaoaō, tēnei te tauranga e ū nei ki uta. Haere mai ngā iwi, tēnei waiata nā, nā Ariari o roto o Unuakura. Mea atu ana ko tēnei te, te uti tuatahi, engari e ia kē nei ngā uti wai muri i tēnei. Mm. Uh, I tēnei wā, nā, ko te wā anga atu ki a tāua te poi, i ana ko te wā anga tuatai. Uh, pai tonu ki a tere titiro atu anō ki te tīmatanga, e ka ki atu aere mai e ngā iwi, ui, ui tātō. A te ara pea koe nā tātou i tēnei wā, koutou rā e wakarongo mai ki māua i tēnei ata. Ka pai, nō reira ko tēnei kōrero e piki ki runga i tō waka, tō tātou waka. Tō tātou waka. Ana, ko te manawanui, kia kaa, kia māia. Ana. Tēnei mea te ako i te waiata, tēnei mea te ako i te reo, tēnei mea te tautoko i ngā, i ngā ui i runga i ngā marae. E ara i te mea i māmā, pai tonu kia manawanui tātou i runga i ērā uarai. Ka tahi ka kī atu, ana, ko te, koira te mutunga o ngā kōrero i, i nā tata nei. Te waanga tuatahi. Te waanga tuatahi, ana, ka tahi ka uri atu ki te kōrero a painga ngā oe, ko te pono ko te tika. Ko tēnei e kī ana ko ngā oe, ana e rua ngā oe, ko te pono tēteʻi oe, ko te tika tēteʻi oe. Ko te rerekētanga o, o, o, o tēnei kōrero pea, i nui ngā wā ka kōrero atu ngā iwi o pēnei tonu i Aotea, nē, ka kōrero mō ngā oe o Aotea. Nā, ko te nuinga o ngā tangata ka whakaaro e ia kē, nē, e rau ngā oe pea, ā, rua rau rānei ngā oe o te, te tini tangata e oe ana i te waka, engari ki taku mōhio, Ngā waka pēnei i a Aotea ehara i te waka oeoe pēnei i ngā mea o runga i te awa. He rā, nā, nō reira ka whakatūria te rā kia pūia e te au. Moe, moe o koutou rā ki tēnei mea te rā, nā, e, e mai nui nei, nā, ka whakatūria atu kia kapo i te au, mā te au anō, i pana i te waka, e, e akiaki te, te waka i runga i te, i te moana kia rere, kia, kia tere mai ki Aotearoa. Nō reira, koirā te ia o aua waka, nō reira, he aha te take ka kōrero oe tonu ana i runga i aua waka, oh, e, e, e, e autū ana, e arataki ana, ana, e arataki ana i te, i te waka i runga i tōna ara. Ko te mea nui nei, i, i te wā e aere mai ai ngā waka pēnei i a Aotea, pēnei i a Kura Aupō, Tokomaru, He nui anō ngā mea e whakakotiti nei i te aere o te waka i runga i tōna ara, pēnei tonu ko te au o te moana. E kore, e kore pea e kite i te au pē a te kaʻa o te au, nō reira ka panaia atu te au o te wai kia neke te waka, ana ko tētaʻi anō ko te pupuʻitanga o te au, tētaʻi anō ko ngā ripo i roto i te wai, pēnei ka kīa atu ko te korokoro o Parata, Nā, koe te tino, a te tino o Taniwha o te, te wai. O te Moana nui a Kiwa, ne, e horomi nei i te, i te waka. Ko te mea nui nei ana, ka, e nui ngā mea e, e whakakotiti nei i te waka i runga i tōna ara. Nō reira, ko ngā oe e rua i muri i te waka, And kua mōio tātou he aha ngā oe i runga i Aotea waka, ko Koutu ki te rangi me te mea i Wanganui, Roku o Iti, te Roku o Iti. Nō reira ko aua oe e rua, te ataahua o ērā kōrero ka kī atu ko Koutu ki te rangi, ana ko te wā anga ki a Taranaki, ko te Roku o Iti te wā anga atu ki Wanganui. Engari e rua ngā oe, e waka ōurua anō a Aotea i tana aerenga mai, nō reira, e pēnei ana te ia o tēnei kōrero, e ara i te mea ko ēnei oe a Paenga ngā oe, ngā mea um kei te um te taurapa o te waka, kei muri i te waka, koira ngā oe e arataki i te waka, kei kotiti i runga i tō nā ara. Nō reira, koira te Te ataahua o te whakaaro i roto i tēnei kōrero, kei te kōrero mō te, mō ngā wā, te nui o ngā take e whakakotiti nei i te whakaaro o te tangata. Pēnei tonu, ana, ka manawa nui tātou i tēnei rā, engari āpōpō, ana, he pā, ka rongo mō tētahi pāti, ka rongo tētahi ngaau, ka rongo i tētahi take ano, atu anō ana ka koti te, kotiti te whakaaro, ne? Mm. Um, era momo mea uh, e pēnei tonu i te aerenga, aerenga o te waka i runga i tōna ara, nō reira ka ki atu, apa i ngā ngā oe ko te pono, ko te tika, Koinā ngā oe e arataki i a koe kia manawanui. Mm, kia, kia manawanui, a, kia, kia ū ki tērā uarai mm. o te manawanui, kia, kia kore e, e aere runga i a kaupapa kē. Nō reira, e ara i ēnei kupu i te kupu noio nei i whakaaro ua mai i tētahi wā e āta whakaaro i a ia kupu. He aha te take ka kī atu te pono, tērā tētahi oe, ana, ko tētahi ka pono tonu, ana, ko tētahi mea patu i te manawanui, ana, ka tīmata nei te āwangawanga te wehi, te māraara, te uri ki whakaaro kē, ērā momo, me te ngau tuara, ērā momo mea nō reira ko te pono ka kī atu, nē, ka pono atu ki tētahi uarai, ka ū tonu, ka manawanui koe i tērā, tērā uarai. Ko tētahi anō. Ko tōna hoa, ko, ko, ko te tika. Mm, ka pono ki te tika, ka tika te pono. Nē, ērā, ērā āhuatanga e rua. Ka tīmata tētahi take e kotiti ai te whakaaro o te tangata i runga i tōna manawanui, ana, ko te tika tērā e ū ai ōna whakaaro ki tērā kaupapa. Nō reira, ka whakataungia tētahi kaupapa ka manawanui, kātahi ka karanga mai, E! Me haere mai ki te pāti, ā rānei te ngaau, ana, nei ka noho ki te tika, ana, ka pono ki taua kaupapa, ka kī atu, Ā wai, o atu tērā, e whakakotiti tērā uara ai. He kei runga ara kē tērā uarahi engari kei runga i tōku waka i a Te Manawanui. Nō reira, he pai tonu te whakaaro atu ki tērā, ki te kaha o te Māori te titiro ki te oe o te waka. Nā, ko te mea tuatoru, ko te tatā. Kīia te e taā, Engari e kaha a Taranaki i te kōrero tatā. Ko te tatā, ehara i te mea ka mahi i ngā wā katoa, kāre i te pīrangi mahi i ngā wā katoa. Ka tino raru te waka, nei ka whakamahi atu tō tatā i ngā wā katoa. Engari, he wā anō ka ara mai te aawaa i runga i te moana, ka piki, ka pupuke nei ngā ngaru, Ngā ngaru whakapuke, ka papaki mai ngā ngaru, ka rere te wai ki roto i tō waka. Ka mōhio tonu te Māori ki te kore hoki e rukea atu te wai mai roto i te waka, ka totohu, ka hurapa te waka, ka hurirapa te waka, ka tauri. Nō reira, ka mōhio tonu ko te tatā te mea e whakaora i te iwi i roto i te raru. Ka ara mai te awa, ana e raru tērā, e raru nui ki te waka i runga i te moana. He wā anō ka ngātata mai nei, ka kōtata te takere o te waka, te tumu o te waka, ana ka pipī mai te wai ki roto i te waka. Ētehi wā ka kore e kite e pipī mai ana i uea, engari anō ka kite tonu i te wai e rere ana i roto i te waka. Um, nō reira, ko te tatā anō, te mea o ka um, whakaora i a koe i roto i tērā raru, mm, ki, mm, ka, ta, mm. ka kite atu te, um, te kōtatatanga mei o te, o te waka, na, ka, te, te wai e, e, e rere mai ana te wai, whakatikaina ana, ka ta i ka ora atu anō. Nō reira, ki a au nei ana, me, me te i o kōrero, ko te tatā te mea whakaora i a koe i roto i te te i raru. Wai tēnā. Ka ara mai te raru, ana, ko te tatā te mea e waka tika i tō waka, i tō kaupapa kia, kia ū tonu ki tōna uarahi. Ana, ko te mea nui i roto i tēnei waiata, ka kī atu ko te rangimārie, e, e ataahua tērā momo whakaaro nā te mea ka tau mai tētahi raru i roto i te whānau, i roto i te kaupapa, ko te rangimārie te mea e puta i, e puta i te, te iwi, te rōpū i taua raruraru. Nō reira, ko te tatā ka kite atu i te ritenga ki tērā whakaaro i te kaupapa. Ka puta tētahi take taumaha, he take o te ngau tuara, o te wawai, o te ōa, mā te rangimārie o ka tau atu, tērā kia, kia puta anō ki runga i te, i te uara i tika mm, o, mm, o te waka. Mm, ka tahi ka uri atu ki te mea tua whā, i roto i te, wai, i te waiata, ko te mea tuatahi ka ko, whakaingoatia te waka, ko te manawa nui, te mea tuarua ka whakaingoatia ngā, ngā oe, ngā oe, te pono, ko te tika, tuatoru ka whakaingoatia te tatā, Ana ko, ko te rangimārie, hei nāianei ka, ka tau atu ki te punga, wa kua mōio tātou rā e a te punga, uh, ki ētehi ko te ai, aikā, ko tērā te mea e whakatau i te waka i runga Ana, i te kia, moana. Kia kore te waka e pī oi oi. Kia kore e, e rere e atu ki wā ike. E nuku nuku, e neke neke. Nō reira ko te punga te mea e whakatau i te, i te waka. Whakatau i te kaupapa. Kia āwangawanga atu ka ngaro te waka, nō reira ka ngaro tō kaupapa, ka pae ki uta, ka rite pirangi kia pae ki uta, kei te pirangi kia noho tonu i runga i te wai, ana, ko te aroa te mea whakatau i tērā mea, ko te punga. Ko te mea nei, ana, ka reo i te tino mōhio e pēea te kaha o te Māori te whakatau i ōna waka i runga i te moana, engari, Ā, tērā nō pea i runga i te āhua o tēnei, kāre a Ariari i te kōrero mō tētehi waka tīwai, tētehi waka hoehoe noio nei, kei te kōrero kē mō tētehi waka pēnei i ngā waka i ara mai i Awaiki, ā, ngā uru waka. Ā, nō reira, ko tērā, tērā, tērā momo waka kāre i tino tōia ki uta i ngā wā katoa e uaua pea. Uh, ka kite atu i tērā uatanga i te, um, te waka o Mātaatua, nē, uh, i te, i te aerenga atu o ngā, o ngā tāne ki te, ki te rapu whenua, taunaki whenua, nā, ka, ka tae, ka kite atu i te, te waka i runga i te mōna, ka wati te, te taura o te punga, oh. ka tae, ka, ka tere atu te waka. Ko Wairaka, Wairaka te mea i kaukau atu, kau tāoe nei atu ki te waka, ka mau atu te waka, ka karanga atu ki ana ngā oa, ngā waʻine e, e, e noʻo tonu ana i te taʻo o te, i te waka, ka taʻi ka kī atu kia... Tōna ingoa, e. Ai, kia, ka Wakatāne au, au i a au, ana ka aʻu mai i reira te, te ingoa Wakatāne. Engari e tauira pai kia kite atu, o ngā waka pēnei i ngā waka Hourua, ngā waka nui o runga i te moana, pēnei tonu a Mātaatua, pēnei a Aotea, ehara i te mea ka tōia ki uta, engari ka whakatauria te punga o te waka i roto i te wai, ana, ka noho tonu i runga i te wai. Tērā anō, ko tētahi āhua o te waka, waka ourua, ngā waka nui, kāri te pirang kia tino maroke, te maroke o te waka, katahi ka ngāwhā nei te waka, ka kōtata nei te, te, te tumu o te, o te waka, nō reira ka pai tonu kia noho ki roto i te wai, te wai. Ana, e, e kore e, um, e ngāwā. Ana, hoi anō ko te aroa tērā punga. Ko te mea whakamutunga, ko te toka i wero ia e Mohi te pou erenga, Tēnei whakaaro o te Pou Erenga, e toʻu anō i tēnei āhuatanga o te, um, o tēteʻi mea penei te punga, kāri te pirangi kia neke te waka, engari ka ere atu tō waka ki taua pou. Ko te painga ake o te Pou Erenga, e kore e neke, um, penei te punga, ngā māmā te iki, and e wā anō ka nekeneke aere te punga, He wā anō pea ka oati, ka ngaro te punga engari anō te pou erenga e toka. Ka noho pūmau. I te i wā e peka rākau, e tata ana ki te moana. Ana, e tumu. E tumu kei roto i te wai. Nō reira ko te, ko tēnei ka kī atu ko tērā mea e ū tonu ana i te mata o te whenua, e ū tonu ki roto i a Papatuanuku, taua toka, taua tumu, taua peka rākau, a ki atu ko ngā toka i wero ia e Moʻi. Ko te ea Moʻi tērā e Moʻi o, he nui ngā Moʻi nē, engari ko te tino Moʻi ana e Moʻi ana i roto i te Paipera, ā, ko Moʻi tērā i arataki i ngā Iharaira e mai i a Īhipa, ko Moʻi anō ērā i kite atu ngā, i arataki i ōna iwi ki te ora, engari anō i arataki a ratou i roto i ngā mea, ngā, te whakapono, te ū ki ngā ture, ki ngā tikanga o te, o te Atua, Ana koira ki taku moio koira te te toka i wero ia e moi ka wero ia aua toka ana koira nga nga ture tekau o te paipera tera no pea e e e tikanga no e ara au i te tangata tino aata moio atu ki nga mea katoa o te paipera engari tera no pea e mahi ano to a ta moi i a ia e arataki ana i nga Iharaira engari ko tetahi o nga mea nui a moi ki taku moio ana ko te ia o tenei Kōrero, ko ngā ture tekau. Te āhua nei, ānei ngā ture, nā ko te pono, ko te tika, ko te rangimārie, ko te aroha, ko te manawanuia hoki, tērā pea ko ēnei ngā ngā ture, Te kawenata, te kawenata hei whainga mā tātou kia puta ora ai tātou, ōrite kia moe. Me te mea ohi, ana, ki taku mōio i tino rata ngā tupuna ki a Mohi, ki a rātou he tangata tino mīaro tēnei, i te mea i tupu, tupu mai ia i te, i te taurekareka, nē, he taurekareka o, ko Mohi te mea i kite atu i te wā e pēpē ana, nē, kātahi ka tupu atu, ka, ka huri hei matakite, hei tōna mutunga, ko ia tērā e arataki ana i ana iwi i raro i ngā pēitanga o ngā īipa, Ana, e pērā ana te whakaaro o te Māori, me pēea e puta i ēnei pēitanga o te ao Pākehā, ngā mahi o te kāwanatanga, me pēea puta i aua, i aua taumahatanga, nō reira, ko Mo'i anō tērā, engari anō, ko tēnei, ko ana, ana ture tekau, nō te Atua, koirā anō ngā mea e, e ere nei i te, i, i, i te, te iwi, te rōpū, ki, ki tana kaupapa. ki tana ara, kia wai ua atu tana aere. Koina te io e, a koe e poto te waiata, e nui nga korero? Nui tonu nga korero, e taea ana e tatou te waka maia i roto i nga mai o te wa. No reira, na ka waio atu i reira, na ko te waiata aere mai i nga iwi, waiata na Ariari, i noo atu ki Oenuakura, na i roto i nga karangatanga o Aoteawaka, Engari anō, e waiata karaiputire i runga i ngā kōrero i roto, engari anō, ko te āngai o ngā kōrero kei runga i te iwi kia ū ki te ara o te ora e puta i ngā taumaatanga i i a rātou i i ta i aua wā, i te wā i a Ariari, ana, titiro ki a tātou ināianei. Ōio, ō ake, ōtaka mai te wānanga, ki te ōtaka o pūpuke te wānanga, e pūpuke mai ai ngā wānanga kōrero o Taranaki tāngata. o mai rā i te iwi ki a Rauru Broughton e wakapupuke ana i ngā wai o te wānanga mā te korimako o Taranaki. Pūpuke te wānanga. Oti anō rā, kai aku mana, kai aku i'i, kai aku we'i, kai aku tapu tēnā koutou. Ko tēnei wāanga. ā, kua rongo ake nei tātou i ngā tino kōrero a Tākuta Ruakere Hond rāua ko Te Poihi Campbell e kōrero ana mō te waiata nei ā, a te kuia o Tuatahi me kōrero au ko te kuia, mō te kuia ki taku mōhio mō te kuia nāna i waka i te waiata ko Ariari tana ingoa tika tonu nō Taranaki ko ōna kārangarangatanga iwi ko Tāngaoe ā, ko Ngāti Ruanui a Pokiwa he ngārauru oki. Tēnei kuia. He kuia mōio ki ngā kāwai kōrero, he kuia mōio ki te mau rākau hoki. Hei te wā i a ia. Nā, āna, tika tonu tērā, e noa ana ia ki te wā i wenua e kīa nei ko Pāmatangi, ā, ki roto o Wenuakura, tata tonu ki Pātea. Nā, ko Ariari te kuia. Ā, tērā, tērā te kōrero mō te kai waiata ki taku mōna. Ā, ka rua ko tēnei waiata e mī ake ana, e tautoko ake ana ngā koroa rua kere rā o Kotopoi. Koinei te wā o te muru me te raupatu. Koinei te wā e kaha kōrerotia ana, e pāngia ana Taranaki e te muru o me te raupatu. Koinei tonu te wā e kimi uarahi ana ō tātou mātua o roto i a Taranaki ā, nui tonu, me te motu pea nē, ā, e uarahi wairua. Ahakoa i a tātou o tātou ake Atua kei konei tonu, e kite ake ana i te kaha pānui a ō tātou mātua i te Paipera Tapu, kitea pai e tō rātou pai ki te kite i te āngaitanga, i te ōritenga o ngā Ūrai, te iwi Ūrai me te iwi Māori. Roto i tēnei mea te tāmitanga, e tāmia ana e tētehi atu iwi. Nō reira ka noho tērā, me te aro atu ki ngā kōrero a te Karaipiture tonu, kei te kitea atu rā tātou i ngā kōrero nei, ka a te Karaipiture Kaa ngā kōrero Paipera o roto. Nō reira koinei tonu te wā e āere ngātahi, e tupu ngātahi ana te ao tūturu me te ao Karaitiana i te wā kotahi, i waenganui i ō tātou iwi. Koinei hoki te wā i kaahi ngā te hunga poropiti, i kaha hoki ai a ngā minita Māori, nē, pēnei a Titakowaru mā e haere ki te ako, ki te tū hei, hei, hei minita mō te āi, ērā uatanga katoa e kimi uarai ana o tātou mātou i kitea. Engari i te mea e kimi noa. Engari i kitea e Uara i ma roto a i te karaipiture. I kitea ko te rangimārie, ko te pono, ko te tika, ko te aro a ērā wāanga katoa a iu ia ki runga i te kaupapa. Tika, ehara tēnei i te waka. e kaupapa ki tēnei e kōrerotia ana kia utaina rā ngā iwi e pāngia ana e te pōraruraru, kia piki katoa atu rā ki runga ki tēnei kaupapa arā ki runga i tēnei waka. Nō reira, koia rā tērā te painga atu o tēnei o ngā waiata e kite ake ana te hononga o tātou mātua ki te Atua Kotahi, tika tonu te kōrero ki te tupuna nei kia moe, ā, te kaiara i tōna iwi, nō reira e kā anō tātou mātua ki te piri ki te ao whānui, te kite i ngā ua pai, ngā uatanga rawe katoa o wā i kē, ēi oranga mō rātou. Nē. Nō reira, koia rā te, ko wai hoki e kore pai ki te rangimārie? Ko wai hoki e kore pai ki te aroha? Ko wai hoki e kore pai ki te tika me te pono, nē? He āhuatanga ērā nō te tangata. Nō reira, i taupiri nui atu ai ō tātou tūpuna, ā, o taua wā rā, o te wā e hiri ana te muru me te raupatu ki aua tohutohu rā. me te tangi anō o rātou ki a rātou tonu, ngā iwi, ā, i a rātou e patua nei e te Pākehā, e tangi ana, e tangi kōingoingo anō rātou ki a rātou anō. Nō reira, te ātaahua o tēnei waiata, ā, te ātaahua o te whakaaro ki kōkiri whakamua i runga i te, te waka kotahi. Ia kōkiri whakamua, tikina atu ko te, ā, ko ngā oe, a ko te tika ko te pono tiki nā atu, a ko te rangimārie ko te aro a Aiarai. A, e, ka taʻi, ka taʻi rā e ngā waiata wēnei. Nō reira, e mihi ake ana, e kōrero ana hoki mō, mō te āhuatanga o te noʻoa o tātou tūpuna i taua wā rā. Nē, i tino kei roto i ō tātou waiata ngā tino kōrero e tāiri ana, e tāiri ana, ā, e waenga i a tātou. Nō reira, he kui e ariari tēnā rawa atu koe. Otiia noa e rua kere te pō i tēnā hoki kōrua, ā, te wāriki ake nei i ēnei kōrero, ā, ki a tātou. E te iwi e, pupuke te wānanga tēnei, ā muri ake nei, ā, e wai ake nei i tēnei wā, ko tētehi pūrākau mō te wehenga o Ranginui rāua ko Papa

e hāngai ana ki te wehenga o Ranginui rā ko Papatūānuku. Ā, e hāngai ake ana te nui o ngā kōrero ki ngā kōrero kua rongo rā tātou puta noa i ngā iwi. Otiia nō tēnei wā anga, arā, i te paku rerekētanga. Ko ia te wā anga, i noho ai ngā atua, ngā tamariki a Ranginui rāua ko Papatuanuku i roto i te pōuriuta. Ka roa, ā, e ia kē ngā rau tau. E ia ia anō te nui o rātou ki tia otia rātou e te māramatanga. Nā ka tahi, rātou ka noho ka noho ki te wānanga, ki te whakaaro, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ā, me pēhea hoki tēnei. Kātahi e mā rātou, e mā tonu rātou i tū te ringa, me pērā te kōrero i tū te ringa, i tou, i tou mā rātou, ana ko tētehi, ko Tāwiri Mātea, ko tētehi atu ko Tū Te Nganaau, ko tētehi atu, ana ko Tāne tonu. Nā, i roto i tēnei kōrero, nā Taranaki tēnei kōrero, nō roto o Ngāti Ruanui. Ā, ka ai ia te wā ka ngana ngā, ngā tua kua whakauatia ake nei e, e au, te whakawehe i a Ranginui ki runga a Papationiku ki roto, kāre tonu i taea, kāre tonu i taea e tāna. Ā, ka, nā wai ā, nā wai ā ka taka te wā na ka, ka whakaaro, ka whakaaroaro, ka kōrero tonu ngā atua ki rātou nō. Kātahi ka, ka tīmata, ka rī kōrero, engari ka tīmata a Tangaroa, a te, te whakapupuke i ōna wai. Kia wē ai a rangi, ā, ka pupuke, ā, na ka pupuke, ka pupuke, ā, nā wai a ka kite. Ū, e kaha tonu nō Tangaroa, nāna, i whakawe i a Ranginui ki runga, i a Papatuanuku ki raro. Nā, tērā kōrero tērā, he ara i te mea nā Tāne. Nā, ka nō au, ka whakaro ake au ki tēnei kōrero, ā, mō tēnei tupuna atua nei i a Tangaroa, ā. Kōrero ōu tēnei, i te wā i kite ai au i tēnei kōrero ka noho au ka wānanga, he aha hoki te tikanga, he aha, ana kua roa au e noho ana, e wānanga ana, e roa ana. Ko tāne kē tērā, nāna i whakawehe ana mātou i tēnei wā ka titiro atu au ki tēti o ōku ake iwi, tēti o ōku ake tupuna hoki, kei te kī mai, ā, e atu anō, ā, ko Tangaroa, ā, kāre aku waka e, ā, ko taku tupuna hoki tērā. Na ka noho au ka whakaaro, ā, ka whakaaro, ka, ka tau mai tētehi kōrero ki au, e kōrero, e mea wāngai mai ki a au, e nui ngā kōrero. Kaua e waka i e are nga korero a e te e nui nga korero. Engari ka kite au i te tikanga o tenei korero mo te i riro ma Tangaro i te me ko te wai tonu tena. Nui ake te wai i tenei mea te wenua puta no te ao. Nui ake te wai Tangaro, nui. Na te mana o te wai, i whakawee i a Ranginui ki runga a Papatūānuku ki waho, kitea tonu atu au i te māramatanga. Nā, ka whakaaro ake au mō te wā ki a Tāne e ai i kōrero ai ko ia, ā, nā ka tau mai ki a au, e waanga anō tēnei kōrero mō te weenga o Ranginui rāua ko Papatūānuku. I te mea he mana tō tēnā atua, tō tēnā atua, ā, ākuanei pea ko te mana nui i a Tāne te whakawehe, engari i ara mai ai te mana o Tangaroa ki te whakaoti i te mahi, nē, o te tautoko rānei. Nē, i te mea koina, nā ka kite tātou i roto i tō tātou iwi, te ao Māori, he nui ngā kōrero rerekē a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nē, engari ki te āta tiro ia ka kitea te tika, ka kitea hoki te ō-unutanga mai o ngā kōrero o roto i aua āhua tāra. Nō reira e mihi ake ana ki ō tātou tupuna. Nō reira e kōrero anō tēnā. Ka pai. Ka pai, e kōrero anō. Arā anō e iti atu kōrero, e rerekē, e iti anō e kōrero anō. Ko te ngākau Māori ka mārama ki ēnei kōrero. Ko te ngākau Māori. Nō reira, koirā taku pūrākau mō tēnei wā e tātou mā. Hei muri ake nei, e wai ake nei, ko tētehi kōrero poropiti. Otianō hei

Ki a Rauru Broughton, e waka pupuke ana i ngā wai o te wānanga, mā te korimako o Taranaki. Pūpuke te wānanga. Ū, ka kī ake e aku nui te pai o ki a te koa ngē o ki ōku ki te takutaku kōrero, ki te tuku kōrero, ki te wāriki kōrero ki a tātou i tēnei wā. Ā, i tēnei wā, tērā ia tētehi kōrero poropiti. Hei te uru atu au ki roto i te raki kia tae ake au ki te ware tapu o Ngāpuhi. Ka tae ake ai au ki reira kei reira tēnei tupuna ko Te Apera a Mataonui. Ko Te Apera a Mataonui kua ia te poropiti i tōna wā, nō tērā takiwā. Tērā tētehi wā E noa ana te koroeke nei ki te wāhi o Te Okianga Whakapau Karakia. Ka tae ka puta i a ia tētehi waka kitenga, te kōrero matakite. Ka tūria e au te ramaroa, e maunga. Ka titiro atu au ki te uru, ki te maunga e tū mai mai rā. Kai roto i tōna ukapapa e rua ngā manu. Ko rāua ingoa, ko Mumuau Rawaka Takareto. Mā rāua e waka kota i te iwi Māori. Nā. Hei tino, e au ki anō au ki te wetewete i enei kore. Ana ko Aperamo Taonui te wā i aia, ka ki aia, Ka tūria au te maunga a Te Ramaroa. Ko te ingoa tēnā maunga Te Ramaroa, ko te ingoa katoa, ko Te Ramaroa-a-Kupe. Ara, hono ana ki te tupuna rā ki a Kupe, tonu atu. Ka kī a Aperahama Taonui ka tūria au te maunga nā.

I ara i ētehi o ngā waka pēnei i a Mātaatua, i a Te Arawa me Aotea. E tino, koinā ngā kōrero i puta i a ia. Ka pau te wā, tika tonu. E ura mai i te uru, i te maunga tī tō ea, Taranaki, koia tēnei ko ngā manu e rua. Nō reira, koia tēnei ko ngā kōrero poropiti a ō tātou mātua. Koia tēnei ko ngā kōrero poropiti i te wā o te muru me te raupatu. Koe rau ki te wā ka tae mai te poropiti ki waenganui i te tangata. Ka ara ake ko te poropiti i te wā o te, o te kōariari i te wā o te, o te pōraruraru. Ka tae ka mai ange ka ara. Eh. Ko tāna mai i ara i e awe i a Manaaki i te iwi i roto i ngā taimaatanga o taua wā. Nā, koe rā hoki te tikanga o te kōrero i tākea mai ai ana i Āperama Taonui. Oti anō e kōrero ai tuku, e wāki atu rā kia, kia koutou i roto i tēnei wā, me te āta whakamārama i te tikanga ia. E nui ngā kōrero poropiti, Ana, kua riro māku oki, ā, e te o aua kōrero e tuku, ā, ki, ki koneki, ana, ki runga i a Pupu ki te wānanga, hei, hei kōrero, hei whakarongotanga ake, hei wānangatanga ake mā tātou. Kāti au i konei e te iwi ē, tēnā koutou, e wai ake nei, ko te wānga whakamutunga, te wānga whakakapi, ana, o Pupu ki te wānanga e kōrero tāku, otianō, hei ngaungau mō te inengaro, hei wānangatanga

Ka kī au i konei e tātou mā, ā, ka tae anō au ka kōrero mō te reanga poropiti waiiti o ngā poropiti wēnei i a Āperāma o Taonui i a Te Whiti o Rongamai toku kākahi. Ko tēnei wā anga, ka whakaaro au mō tēnei wā, he nui ngā pōraru ki te iwi Māori tonu e, e araara ana, e tū ana i tēnei wā. Ka pēhea konei, ka, me wai poropiti tātou, e poropiti kei te ara mai, e ara nei, e ara nei. O Kuoti rānei, I ērā o ngā poropiti, pēnei te poropiti whakamutu i a Te Taupōtiki Wirimu Rātana, akuanei pea me titiro kau atu ki ā rātau kōrero katoa, ngā poropiti katoa o te motu, kei reira ngā uapai, kei reira ngā araī a tanga mō tātau mō tēnei whakatupuranga. Uhm. Tērā pea kei reira. Ā, atu i tērā, akuanei pea e unga kei te ara ake. Hei ara i ra i a tatou i roto i tenei wa. Hei ara i a tatou ki te apopo. Au no e whakaaro ta. Ne? No rere rua nga whakaaro. Kia titiro tonu atu tatou ki nga kora nga poropiti. Kia angai tonu aua kare kore ka eke o nga korero ra ka angai tonu ki tenei wa. Ne? Ka titiro au ki te awe no nei tatou, nga waipuketanga, ā, ngā pō rarurau o ngā iwi, ētehi anō o kāinga kore ana, ka nui te aroha. Nē, kei ea rā ā, ērā ara itanga. Tēnei te moana e piki nei, hei te kī kei te wera haere te ao, Ahuanei pea kei ngā pātaka kōrero āu tātou mātua e iri ana he rongoā mō tātou mō tēnei wā. Wēno, he ngaungau mā te hinengaro e tātou mā, e whakaaro noa, e whakaaro noa. Kāti, ko au tēnei ko Rauru Broughton, kura i māku mō tēnei wā. Kia tau tonu ngā manaakitanga ki runga ki a koutou katoa, ki runga ki raro, ki waho ki roto, rire rire au.